Helo. Fy enw i yw Mererid a dwi angen eich helpu chi. Dwi ar fin cychwyn ar fy nhasg cyntaf fel Swyddog Arbennig Cantre'r Gwaelod, ac mae'n un mawr. Achub y byd. Nawr, efallai eich bod chi wedi clywed am Cantre'r Gwaelod, Y ddinas gwnaeth boddi mewn storm anferth amser maith, maith yn ôl. Cododd lefel y môr yn araf, tan bod y dŵr mor uchel ei fod yn rhoi straen ar y wal. Roedd y bobl wedi cael eu rhybuddio. Bydd rhaid iddyn nhw symud. Na fydd y wal yn dal dŵr y môr allan am lawer hirach. Ond, Ni wrandodd y brenin gwyddno ar y rhybuddion, ac un noson stormus fe rwygodd y môr drwy'r wal a boddwyd y ddinas. Ond mae gen i gyfrinach. Mae'r ddinas yno o hyd yn cuddio o dan y dŵr. Daeth y pobl at ei gilydd i sefydlu criw o swyddogion i edrych ar ôl y byd a gwneud yn siŵr bod hyn byth yn digwydd eto. Os ydych chi'n gwrando'n astud, gallwch chi'n clywed y clychau'n canu. Nawr, mae nhw'n rybyddio'r swyddogion pan bod na argyfwng rhywle yn y byd ac i fynd i helpu. Dyn ni wedi fod yn edrych ar ôl Cymru a gweddill y byd am canrifoedd nawr. Ond mae gyda ni broblem. Does dim digon o swyddogion i edrych ar ôl y holl broblemau. Felly dwi yma heddiw i ffeindio tîm newydd, criw o oedolion y gallu'n helpu ni. Mae'r byd yn cynhesu, y moroedd yn codi, llygredd yn cynyddu a mwy a mwy o sbwriel yn cael eu taflu i'r môr. Dyn ni wedi gwneud ein gorau i arafu'r broses hyd yn hyn, ond mae'n mynd yn anoddach ac anoddach bob dydd. Ond mae yna obaith. Os ydyn ni'n gallu ffeindio tîm o swyddogion newydd, felly, bant â ni.

Wel, mae pobl yn mynd can milltir yr awr yn eu ceir, a mae yna sbwriel ym mhob man, mae pobl yn taflu fe, a mae cwpl o'r strydoedd wedi dechrau boddi fel mae'r dŵr yn cymryd dros oherwydd mae wedi bod yn glawio cymaint heddi. So, chi'n clywed? So, sa i 'di ffeindio neb i fod yn swyddog addas eto.

Ond mae hyn yn newyddion wych. Diolch, Safira. Helo pawb, fel rydych chi'n gwybod, heddiw dwi wedi bod ar fy nhas cyntaf fel swyddog cartref gweilod. A nes i ddigaloni, mae rhaid i mi ddweud, yn gweld y sbwriel i gyd a gymaint o pobl yn ei ceir, a nes i ffili dod o hyd i unrhyw un bydd yn addas bod yn swyddog. Hynny yw, tan i rhywbeth anhygoel ddigwydd. Nes i siarad gyda swyddog Safira a oedd hi wedi sylweddoli bod ni wedi anghofio am grŵp o bobl. Grŵp pwysig, pwysig iawn. Pobl ifanc. Mae nhw 'di fod yn dawel bach, fel swyddogion Cantre'r Gwaelod, 'di fod yn amddiffyn y byd. Mae nhw 'di fod yn adeiladu tai yn yr ardd ar gyfer eu anifeiliaid, 'di fod yn dynyddio llai o egni, 'di fod yn ailgylchu, a 'di codi llais pan bod oedolion yn gwneud pethau'n gwael. Heb sôn am y pethau eraill i gyd. Mae popeth fi 'di gweld 'di ysbrydoli a rhoi gobaith i mi eto. Felly diolch. Diolch o galon i bob person ifanc sydd wedi fod yn frwydro dros byd well. A mae gen i gwestiwn i chi. Hoffech chi fod yn swyddogion Cantref Gweilod? Byddwn ni wrth fy modd os byddwch chi'n ymuno gyda ni. Gyd mae'n eich i wneud yw cario mlaen. Cario mlaen i ailgylchu, i defnyddio llai o egni, i'ch codi'ch llais, a meddwl am pethau newydd gallwn ni wneud i helpu'r byd. O, a cadw llyged ar yr oedolion. Mae angen iddyn nhw siapo lan. Hwyl am y tro, swyddogion. Mae 'di fod yn bleser siarad gyda chi heddi. A chofiwch, peidiwch â dweud wrth neb bod canter gwaelod dal yno o hyd, yn dawel bach yn edrych ar ôl y byd.